Laṣel n ddunit, ixef sebɛa. Ameɣlal yenna i Nuḥ, Kcem ɣer lbabuṛ, kečč d wexxam-ik, axaṭer ɣur-i d kečč i walaɣ d aḥeqqi di lǧil-agi. Ddem-d sebɛa n tyugiwin si mkul ṣṣenf n lḥaywan yeṣfan, mkul adekkar s nntas. Rnu tayuga si mkul ṣṣenf n lḥaywan ur neṣfi ara mkul ḍkar s nfas. Ddem-d daɣen sebɛa n tyugiwin si mkul ṣṣenf n leḍyur n igenni mkul ḍkar s nfas, iwakken ad d-teqqim ccetla-nsen di ddunit merra. Axaṭer gar-aɣ-d sebɛa n wussan, ad d-serḥeɣ i ugeffur ɣef ddunit merra. Ad yekkat rebɛin n wussan akked rebɛin n wuḍan, ad mḥuɣ si ddunit ayen akk i d-xelqeɣ. Nuḥ yexdem ayen akk i s-d-yumeṛ Umeɣlal. Nuḥ yesɛa settemya n yiseggasen di leɛmeṛ-is, mi d-yewwet uḥemmal n waman di ddunit. Nuḥ yekcem ɣer lbabuṛ netta d warraw-is, tameṭṭut-is akked teslatin-is, i wakken ad menɛen i uḥemmal n waman, si lḥiwan yeṣfan, s lḥiwan ur neṣfi ara, si leḍyur akked ibelḥekkac meṛṛa i itteddun ɣef uɛebbuḍ. Usan-d ɣer Nuḥ d tiyugiwin, kecmen ɣer lbabuṛ, mkul d kkaṛ s nnfas, akken i t-id-yumaṛ Yillu i Nuḥ. Sebɛa n wussan mbeɛd, wten-d waman d iḥemmalen ɣef ddunit. Mi yesɛa Nuḥ settemya n yiseggasen di leɛmer-is, deg waggur wis sin, deg wass wis sbeɛṭac n waggur-nni, leɛwanṣer merra n ddaw n tmurt feggḍen-t, lesdud n igenni qerrsen-t, rebɛin n wussan akked rebɛin n wuḍan, ageffur yekkat. Ass-nni dɣa. Nuḥ, arraw-is, Cim, Ḥam, Yifit, tameṭṭut-is akked tlata n teslatin-is, kecmen ɣer lbabuṛ. Nutni d lḥiwan meṛṛa akken yella ṣṣenf-nsen, lmal meṛṛa akken yella ṣṣenf-nsen, ibelḥekkac meṛṛa i itteddun ɣef uɛebbuḍ, akken yella ṣṣenf-nsen. Ayen merra yesɛan afriwen, akken yella ṣṣenf-nsen. Leḍyur merra akked ibeɛɛac merra yettafgen. Kra yellan d lxelq yeddren, ruḥen-d ɣer Nuḥ, kecmen d tiyugiwin ɣer lbabuṛ. Lexliqat-agi merra yeddren, usan-d d tiyugiwin, d kker akked nta, akken i s-t-id-yumeṛ Yillu. Dɣa Ameɣlal yeɣlaq tawwurt n lbabuṛ deffir n Nuḥ. Ṛebɛin n wussan i yekka uḥemmal n waman di ddunit. Ulin-d waman, dɣa wwin lbabuṛ, refden-t nnig n lqaɛa. Ulin-d waman s ṭṭaqa, teččur ddunit. Imiren, lbabuṛ ittfirfir ɣef waman. Aman d tzidin rennun ɣef lqaɛa. Idurar meṛṛa ɛlayen yellan di ddunit ɣummen. Aman ɣummen idurar, kkan-d nnig-sen s xemseṭṭac n iɣallen. Kra yellan d lxelq yedren di ddunit yemmut, ama d leḍyur, ama d lmal, ama d lḥeywan, ama d ayen merra yesmulḥucen di lqaɛa, ama d imdanen. Kra yellan d rruḥ, yesɛan nnesma n tudert. Kra yellan d lberr, yemmut. Kra n wayen yeddren, yemḥa-t Yillu si ddunit, am mdan, am lḥiwan, am ibelḥekkac, am leḍyur, mḥan merra si ddunit, siwa Nuḥ d wid akk yellan yid-s,